Id-Direttorju ta' Kittieba Maltin huwa inizjattiva elettronika ta' Hela, il-Hub for Excellence in the Literary Arts. Permezz ta' din l-inizjattiva, Awturi Maltin qed jingħataw viżibilità akbar, kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment.
L-idea tad-Direttorju nibtet għax wieħed mill-għanijiet illi għalih twaqqfet il-Fondazzjoni Hela kien illi nżidu u nwessaw l-aċċess u anka l-arfin eh, tal-wirt letterarju Malti. Allura b'dan għal-mod permezz ta' dan id-direttorju fejn jittel hemmhekk jittelgħu l-kittieba u x-xogħlijiet tagħhom u ehm, kull min jixtieq jista' jaċċessa s-sit u jara il-profil u l-bibliografija ta' dawn il-kittieba Maltin. Din hija inizjattiva tal-Fondazzjoni Hela illi imbagħad ehm, ħadmet mal-web developers biex wasalna għal prodott finali li issa jinstab fuq helamalta.com. Fid-direttorju ta' Hela insibu lista alfabetika ta' kittieba Maltin. Sintendi m'hemmx il-kittieba kollha Maltin illi għandna, hemm kittieba illi nistgħu ngħidu illi huma klassiċi Filwaqt li hemm kittieb oħrajn kontemporanji. Għal kull kittieb li hemm għandna il-bionota, ġifieri qegħdin nitkellmu fuq il-kittieb innifsu, fuq ix-xogħlijiet tiegħu imija kitba hemmhekk. Nistgħu naqraw nota dwaru. Imbagħad wara hemm lista ta' xogħlijiet ta' dan il-kittieb skont is-sena illi nkitbu fiha, naraw jekk hemm xi traduzzjonijiet illi saru ta' dan ix-xogħol, jekk il-kittieb innifsu ittraduċiex xi xogħlijiet ta' ħaddieħor u anke jekk ix-xogħlijiet infushom ħadux xi premji u affarijiet bħal dawn. Dan huwa proġett kontinwu u huwa kontinwu għal żewġ raġunijiet għax dejjem qegħdin intellgħu kittieba ġodda, ġifieri il-bionoti u l-bibliografiji tagħhom imma wkoll Għax meta kittieb qed joħroġ xogħol ġdid, aħna naraw illi d-depożitorju ikun aġġornat b'tali mod illi dan ix-xogħol ukoll jinstab hemmhekk. S'issa l-iktar li hemm huma awturi kontemporanji, jiġifieri huma kittieba li għadhom jippubblikaw il-kotba sal-lum il-ġurnata, però hemm anke kittieba illi sejjaħtilhom klassiċi bħal Oliver Friġġieri, Rużar Briffa, illi il-repertorju tagħhom huwa li hu però aħna xorta ntellaw għax dak huwa parti mill-wirt letterarju Malti u kif. Ix-xogħol tal-Fondazzjoni Ħela fuq id-direttorju bħalissa ma jħarisx biss il-qudiem imma anke lura fis-sens illi qed inkomplu nżidu mal- mal-lista ta' kittieba illi għadhom jippubblikaw illum il-ġurnata, imma anke qegħdin inħarsu lura u mmorru sa' żminijiet meta kien jikteb Dun Karm u kittieba oħrajn klassiċi. L-għantu tal-proġett huwa illi ikonna post wieħed qiegħed online ġifieri huwa aċċessibbli għal kulħadd illi fih nistgħu insibu dawn il-kittieba Maltin u x-xogħlijiet tagħhom. B'dan il-mod eh, huwa aċċessibbli mhux biss għal għal nies minn Malta imma anka għandu valur nistgħu ngħidu forsi fuq livell anka internazzjonali fis-sens illi min irid jista' jara daw il-kittiba Maltin u xogħlijiet tagħhom. B'dan il-mod nerġgħu lura għal punt oriġinali l-anta ħela, l-anta l-fondazzjoni ħela illi qegħdin inżidu